kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta G1, G1, G1. Solimaka, Solimaka. Channel, Channel, Channel.

muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile g1 sole makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mujolo tiphine
Ri pe ri nla ku mi amukela ka nongonoko wa Maxangu ya Mujolo ka Djiwa Nsoli maka mu chanel ku ri Ravumbirhi ra kahle. Mi ta hi khomela ku va hi nga vangi na wona nongonoko lowuwani hi Ravuntlhanu. Nakambe hi tlhela hi nga vi na wona nongonoko wa Ni Poneri a Hlamile hi Sunday. A ku ri mhaka ya ku hi na nkosi. Ni vone vo tala va kha va vutisa, van'wani va kha va ni fonela a ku ri timhaka ta nkosi se ti disturb everything because minongonoko ya hina a yo uploadiwa hi va hi ri live so emadyambyini ya siku ra namuntlha i episode 2 ya i episode 3 i mean uh, ya dokodela loyi ku nga jaha leri ri nga xaveliwa ti-conflicts Eh, na swin'wana na swin'wana hi nsati wa kona a va ha yi byela hi swona mara a hi voneni ku amadyambyini ya sukela namuntlha hi ya hlangana na yini loko ku ze a ni dize hi ndlela leya a nga ni diza hi yona eyi leswi a nga swi twa a swi hlamuseleki hi ku lava va swi tivaka kahle va ri ni xitirhi ende a va hemi ni xitirhi himpela hi ku loko swi fika hala ka timhaka ta masangu a ndle mhaka ya ku huwa a ni relax hi lero kahlekahle yena ni n'wi ndle swilo a va satisfied hi lero na loko hi ri two ne hi ri a kahlekahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi swikunoni ingaku i la ku havula swin'wana henhla ka wudropo ku ri ha wudropo endlwini um dokodela i jaha leri a tekanile na ntombi yo karhi leyi a va tshama swin'we ku ri nsati wa yena laha a nga vuya a decide ku ya n'wi kumela mhantsongo hikuva a kha a nga kumi vana then ntombi liya hi ku twa ku vava yi sungula ku diza dokodela a hi tweni to tala hi nomu wa dokodela e a ni tlela ti-conflicts ni pfuka ti-conflicts e rhayisi yini swiyoviyovi tiphiza se a ni dize ye n'wina wa vanhu a a a- a ni khoma kahle a ivi loko a karhi a ndlisa xisweswo ivi la precious a nga nghena se a tini hi movha lowa wa yena a ku i la ku ni teka a ni humesa hi ya ka ti-restaurant to karhi laha yena sibongile maleke a nga sungula ku refusa ku a ni nge swi koti ku xerha n'wanuna munhu un'wanyana swi vula ku heyi mina a ni nge swi koti like a ni nge ku nyiki permission ya ku i tikuma i karhi u ya handle sweswiwana munhu yaloye se ni ku no um swi la ku mina sweswiwani ni fane ni teka xiboho hi ku wena va ri loko u pfuka u fini problem yi ta va na mina wena kahlekahle swi ri lexi faneleke u xi endla na ku release wena i tikuma i muka i ya ka n'wini a ku i vula njhani ni ku it's over a na ha ku lavi a ku a ni yi twisisi ni veke kahle a ni twisi nchumu ni ku ni vula ka nkarhi wa sweswiwani i fanele i va singile a ku kambe singili i ncini ni ku i fanele i tikuma i ri munhu loyi a tshamaka a ri wexe a ku heyi a ni nge swi koti ku tshama ni ri one ni ku okay ni ku lerisaka loko ni pfuka ni ya entirhweni mina e a ni nge he ku a na ha lava ku kuma i ri kona laniwani hi ku se swi ni vangela mabibi ya mbilu na stress hi ku mhana wena va ri ni ku release u famba hi ku loko wo pfuka i fini ku ta va na problem. so ende loko phela wo fa a ni we wa ni rhandza ndzi nge he swi mention ku wena a wu ni rhandza va ta ku mina a no ku fositela ku i tshame lani wani ende se va ta ni chaja mali yo lovola ende yi ta va yi ri henhla se a ni nge swi koti se ni ta kombela ku i timukela a ku hayi a ni nge muki mina a mina ni fambini ya ntirhweni ka boxa na ntirhweni ka boxa ni kuma ku ehe munhu i tele papila loko a tela papila a ku ta pfuka i nga rhandzananga na munhu vutomi bya wena hinkwabyo hi mele ya swilo leswi ni nga ta swi endla e-e ni kuma ku laha hansi suka ndle mese a hangalesini ku yo tswila ndlwini e-e ha ni ri hlayile papila leriya loko ni ri hlaya ni ri heta um ni vita ni foneliwa wa wa movha wa ku tshama kilometer a ta laniwa loko a ta a fika a hlamusela timhaka ta ku no um ni na problem na problem ya yini a ku sweswiwani um na va we endla ka rivaleni straight kumbe na wena hi sungula relationship ya kahle hi rhandza na hi ya mahlweni ku endleka eka wena swibongweni swibongile u tsale papila hi leriwani i ri mina ni ta swi vona nge he pfuki ni rhandzana na munhu a ni swi tivi ku ola ku ndla yini kumbe la ku tata ni dlaya kumbe njhani na kasi munhu u le ku ya ka facebook he lexi ni nga xiya vanhu vo tala va tirhisa facebook kumbexana social media tanihi vuvhikelo kumbexana hi qulu eh, ra ku lwa na vanhu kumbexana tlhari ra ku lwa na valala va vona u kuma munhu a ka ku mina mbyana ni humini ka yona mara a wu humangi ku wa ha ri ku tsaleni hi yona so vanhu vo tala va tirhisa ku eh, social media tanihi ku lwa va kha va gega valala va vona va kha va endla ingaku va humini kasi hi vona va nga fumbarhelakala

Ndzi te, Them Chest Computing and CCTV Installation, ku vule hosi. Elo Holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo. Twana hi ku khomela tiekhoni to hambana-hambana 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 ku katsa na 24000 BTU. swi nga leswi ku hava ku u nga yi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela meseji eka whatsapp hi nambara ya 072 6325 226 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup at gmail.com wa vhakela na tiofisi ta hina eka malamulele na ngeta elo holdings the ultimate driven services hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mujolo
a ivi ni tshame na nhwalo yaloyo ni tshama ni te ni ta tshama na le la ndlwini ho ti hungasela hi dla swa rhumeti swi swo hengeta swona ku nghena kholo ku nghena kholo um i swi bongile i ni foni ya hi nambara yin'wanyana lowu wa ex wife wa mina kahle kahle a nga ha ri munhu wa mina ex wife i i ni fonile ka ni fonela ku hello ku njhani mpfuni ku njhani o e i le kwini o ni le ndlwini o na mani no na nsati wa mina u n'wi nyiki foni u n'wi nyika foni A o ni kombela u suka kwalani muti wa mina na dokodela waloye a ni ku lavi famba kwalano wa hi disturb-a swi ku yini i n'wi dlayile vukati u byela Precious loyi le kule me tata a wu pfuni nchumu a u tele ku dya grocery ya mina kwala mutini a mina u teka foni liya no a swi unfair leswi why u swi ndlaku a swi fair hi ku i rhuketela munhu loyi ene munhu loyi i le henhla ka wehe xitandani a a ku wena engineer dokodela no a ni swi tivi a ku u ta ni dyondza ku sukurisa namuntlha a ni lava ku dyondzisa leseni no a leseni ya yini ka mhani Vongina. u ta ni dyondza namuntlha tiko ri ta ninginika a ri ta ninginika njhani na a a dropa foyini a senda message loko a senda message a ku he dokodela i last message ni kombela wena u ni byela timhaka ta ku wa ni rhandza ene munhu woloye a nga ha tshami na wena ku tsandzeka sweswo ni ta ku nyika two minutes ya ku i endla sweswo i vuyisa feedback eka mina ku swi ni twisa ku yini a a ni vuyisanga feedback loko a ndzhaku ka nkarhi nyana u fonini a ku dokodela i kumile S_M_S na ni ku ni yi kumile a ku i ri yini hi yona ni ku leswi why u ni byela ku ni endla swona a ni nge endli hi ku swi ta ni onhela ka munhu lowa mina wa nyuwana and sweswi mi mhana wena va fonerile ni ku ni ku release-zeni kasi wena sweswi i le kwihi a ku mhani ni le kaya ka Mabedi i le kaya ka Mabedi na eya a ku na problem loko i ri ka Mabedi se ivi then loko ha ha tshamise sweswo ha ni yena luya i tlele kwalaho vhele hi bed whole night a ku ri night shift kahle kahle that day. Eh loko a tshamela na nhwalo luyani ivi a tlha foyina futhi bonge hi 12 ni nga khomi foni a foyina futhi ni nga khomi foni a senda message a ku ka swo va busy yi ku ze nga khomi foni laha ni nga n'wi fonela ni tirhisa ATM ya mina i nga ni disturb ku na mina ni la ku disturb ni busy ngo wena u hluleke ni ku ndlela swa mina a ni lava swona se ni tshike mina ni kurisa n'winyi ni ya mahlweni ku nghene van'wanyana va ku replace-ini wena famba vatswari va wena va dye relationship ya mina na wena. xa a drop-a foyini ivi loko a drop-a foyini a ku mundzuku leswaku before ku ba six o'clock nampundzu i ta va i ri ka Facebook ni karhi ni endla yini ka Facebook na o ha i ta swi vona ha ni drop-ini foyini loko ni drop-a foyini a ya ka Facebook swi bungile mali leyo loko a ya ka Facebook ka foni ya yena xa mina ku ri xa yena yena a tiva akhawunti ya mina a tiva everything swa mina kahle kahle um akhawunti ya mina a yi ri kwalaho ka Facebook ya yena na akhawunti ya yena a yi ri kwalaho ka Facebook ya yena ivi laha a nga ya ka facebook a nga fika a teka ti-picture ta mina a posta ka facebook a ku munhu loyiwa i tshama a ri singa i dokodela i munhu loyi a ni n'wi xavela tibokisi ta ka total sport i munhu loyi a ni n'wi xavela timpahla ta ka true words i munhu loyi a nga dyondza ku dya ti-conflicts hi mina loko mi n'wi vona a nyukini i nyuka hi ti-conflicts ta mina i munhu loyi a sapota hi mina tibokisi leti mi vonaka a ti dlokini i xavela hi mina ah ni hlamalaku he vanhu a ni swi tivi ku why dokodela loko va va vulavula eh, va boheka ku vula na ku eh, krimatati ni vula ku na loko a vo nsati wa vona luwa un'wanyana mara loko va ku nsati wa vona lowa ku huma a krimatati a ni swi tivi ku why va yi phikelela so ni hlekisiwa na hi loko va ku "Ah, ni ta va ni kha ni endla yini ka facebook na loko va ku ta u ri ka facebook va swi vula u nga ku ko va ku ri i village mara eh, hi ku ya hi n'wina vayingiseri mi vona a hi khomenteni laha hansi mi vona u nga ku i mani a nga tsala eh, statement lexi ka facebook because sesibongi u ri i dokodela a nga tsala statement a kha a endlela ku n'wi phoxa dokodela u ri i sesibongi a nga tsala statement a kha a endlela ku n'wi phoxa mi vona u nga ku i mani a nga tsala statement lexiya xa ku um ni ku xavele ti-conflicts ni ku nyika two minutes ku u ti vuyisa va ni foyinela vanhu loko va ni foyinela va ku um minjhani ye mister dokodela ni ku pfukile minjhani va ku um ta mi kombela ka g c r a ni ya ka g c r ni kha ni nga tirhi ka g c r ku humelela yini hi ku mina ni tirhi ka g c r ku ndleka yini ku vitaniwa ka g c r va ku heyi hi mi kombela mi ta ka g c r sweswiwani hi ku loko mo ka mi nga ti mi ta poyileka ngopfu a hi yini na va ku a hi le ku mi tsema mbilu mina facebook na no hayi facebook ni na yona va ku hi kombela mi nghena ka facebook ni nghena ka facebook ya mina doc drivan de bless loko ni nghena ka Facebook ya mina Doctor Van de Bless ah yi ri la password ah yi la password njhani ku password leyi ni bakula hi yona kasi munhu cince password ah ni n'wi fonela n'wi fonela a nga khomi foni bongo ni n'wi fonela a nga khomi foni bongo ah ivi ni fonela ku eh hi voboti reto ivi fonela ku voboti reto va ku ah minjhani papa wa ti-cornflakes papa wa ti-cornflakes eh a wu khaba ah mi le ku trendeni ka facebook ah no nghena hi akhawunti ya yena nsati wa mina loyi wa nyolo le ku remetana loko ni nghena hi akhawunti ya nsati wa mina ni kuma ku busy ka facebook loko ni cheka ni kuma ku se i tsutsuma ta thirteen thousand likes ah yo vanhu ni fanisiwe laha ka ka facebook na xi xin'wana xa na nkulukumba n'wana wa mahuntoso wa mahunto va ri mahuntotosi a khome nseve like a a ri nhoveni va ku before dokodela a data conflicts a ri so loko se a data conflicts a ni ba- a ni mbali xikipa xa hina swi file ka ka ti-pictionary ta kona va ku loko se a dya ti-conflicts i so khale a ri so before ti-conflicts loko va ku se a a ni nga hi swi pfali swilo leswi semanjheni swi swi le ku trendeni na ku na swi pfarisa ku yini a na ha swi tivi phela laha ku na swi pfala njhani swilo leswiya ende n'wansati loyi se i le ku swi voneni phela ni ku pula ni ncini na ni ku bebi i nga wari hi swilo leswi swi humelelaka layani a ni wa swi tiva ku vavasati va rhandza ka ka vavanuna va rhandza swilo swa ku hambana wa swi twisisa loko loyi a kuma a karhi a ni trendisa hi lero i lava ku tsama relationship ya mina na wena a ni ku i swintsongo loko ni se ku fonela ka munghana lowunene a hi leni lani a hello minjhani mr dokodela pfukini minjhani mi kombela mi ta ka munghana lowunene a ni ya ta ka munghana lowunene ni nga tirhi kona na mi ta mi ta veka xitori lexi endlekaka ka n'wina na mhani loko ti-contract leta bongi a ngo wa ti lava ka facebook mi ta ti tlherisa xinjhani na tibokisi leta a ngo wa ti lava mi ta ti tlherisa ku yini hikuva mi dyondza total sport hi yena mi mi dyondza ku dlhoka ka truworths hi yena na ti-boxer hi yena a mina na e a hi n'wi boha dokodela nano hayi boha dokodela hi mina va vula mina e-e hayi ivi swi ndlisa sweswo swi ndlisa sweswo a hi lava nga na agreement na lava ti-radio station ni gine la ni nga drop-a tifoni loko ni cheka WhatsApp ya mina laha ka WhatsApp. ni kuma ku eh se ni tsutsuma two thousand four hundred wa timeseji na hlamula ku ah two thousand four hundred wa timeseji ni nga ka group a ni se create group kumbe kumbe a ni tivi ku na nga ni chela ka group na loko ni cheka ni kuma a ku na group laha ah, so ni hlamula ku vana na responda njhani ni ti record leti a va ri xitirhi xiverengi se na hlamula ku a ah, va ri xitirhi xiverengi how come ku endlaka yini a ah, ni ringete ku lava ku swi tiva leswi vona ku yi valava ni nge he va respondi laha nsati wa mina a nga gina se a lan'we a famba swi ni nghena ndlwini se manje ni khoma leswi ni tshika laha eku hlambela laha ko dyelana a swi tivi laha ku humelela yini ku sala yini hi ku ya hi mina kumbexani mavonelo ma mina nhlamulo ya mina ni twa u nga ku hi lowa xisati a nga tsala statement lexiya aka facebook a kha a phoqa bo dokodela hi mhaka ya ku laha ka muhotototsi vanhu va hosi ni vona munhu a nge ti vekeli na muhototsotsi a a ti chinghela ku um khale a ri so sweswi u so um ni vula ku laha ka muhontototsi swi endla ku ni yimanyana na bo doctor ku yi nge ti vekeli na muhontototsi a a hi ve ni feka yeleyo ni ri ke ti ku fonela nsati wa mina ni n'wi fonela a nga khomi foni ni n'wi fonela a nga khomi foni a na ha ri ku ti kambeni ka Facebook se swi le ku fambeni a se ni ku ni receive kona ya ku huma Cape Town ya ku huma a Bushu ya ku huma Gauteng ya ku huma Lephalale Limpopo a hi n'wi bodo kodela na e hi mina va ku e hi ta kombela bodo kodela hi ku kumisa hina hi blame nsati wa n'wina ka leswi a swi ndlaku ka Facebook and swi ti komba hi nga ri hi n'wina mi nga tshika yena so even na ku vaviseka ko karhi i ri emishaveni na ringi emishaveni na ti-iphone emishaveni na ti-conflicts se hi kombela n'wina hina hi vavasati hina laha hi fonelaka ma ma ma twisana ti-voice na e ti-voice na titwa va ku hi kume number foni ya n'wina number foni leyiwani hi ta hi saver ho ka hi nga tivi ku ma hi pfumelela ku hi mi vutisa question na ni ku e na mi pfumelela va ku um hi ku ya hi leswi sibongile a nga swi tola ka facebook a ku wa mi diza hi swi tuni yes a mi diza mi tirhisana ti-expensive phone like ti-iphone xana a nga va a lo twa yini ku za a mi diza hi ndlela liyani na ni ku eyi xivutiso xi kahle kahle a ndzi se va ready hi ku xi hlamula va ku hi nga n'wi fonela after how many minutes ni ku fonela after two minutes a va foneli after two minutes va ku um mr dokodela hi kuyini ka n'wini ni ku hayi na amukela va ku e hi byeleni ku e sesi swi vongile a va lo twa yini ku ze va mi diza hi ndlela liya va nga mi diza hi yona ni ku ku ze a ni dize hi ndlela liya a nga ni diza hi yona eyi leswi a nga swi twa a swi hlamuseleki hi ku lava va swi twaku kahle va ri ni xi tirhi ende a va hemi ni xi tirhi himpela hi ku loko swi fika hala ka timhaka ta masangu a endle mhaka ya ku huwa a ni relax hi lero kahlekahle yena ni n'wi ndle swilo a va satisfied hi lero na loko hi ri two ni hi ri a kahlekahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi siku none ingaku i lava ku havula swin'wana henhla ka wodoropo ku ri ha wodoropo endlwini ni ku um kahlekahle a ni a ni ni mhaka ya ku huwa loko no za ni nghena nyolo a ni hunyana kahlekahle hi lero u huma a nga ha swi lavi kahlekahle na ku tikuma a karhi a muka se sibongi loko vana swilo leswi a nga swi twi kahle kahle ni nga ta ka ni nga swi explain lero loko mo tirhisa dyanu kahle kahle mi tirhisa mihleketo mi ta swi vona ku sibongile a twe yini mara leswi ye a nga swi twa swi koha hi ku ya hi switirho leswi mina ni nga na swona ende loko ye a swi hlamusela a vula ku hayi kho na sayizi ya kahle ana ana tikuma ni yi luzini sayizi leyi wena u nga na yona ene a swi tirhisiwa kahle loko hayi a ku na problem swilo leswi ta va swa wena ntsena unless loko u bayiza loko u bayiza ene endla ku lava va nga handle va ta va ta twa leswi i swi twaku ende va nge he tlheli va ta ni diza ku tlula wena Lero tikhulu swi xava ta xava hi mabagiti kahle kahle va nge he xavi hi one one a ni wa u xava hi one pack one pack wo tata hi mabagiti kahle kahle hayi va boha dokodela um ha swi yito leswi n'wi mi vulaka swona so um yena u hlamusela timhaka ta ku i le ku mpoyileni i hlamusela timhaka ta ku um yena n'wina loko mi tikuma mi karhi mi mi endla timhaka ta masangu a swi theveni um a mi swi koti se a ku va ku karhi ku tirha tirha yena ni ku no leswi yehe a swi endlaku kahlekahle u jajha hlampfi hi ku khandziya nsinya ende loko a jajha hlampfi hi ku khandziya nsinya ku ve a matini kota no ponyi loko a swilo leswi nga ta ka swi nga fambisana a yi le mbedweni a ta swi vona ku hlampfi loko ri ndzeni ka mati yi tirha tirha xinjhani a eku ringete ku loko va karhi va fona va ku no ma hi pfumelela ku hi ta kwale mutini mi hi ta hi ta kota ku hi ta leswi vongile a nga ta swona na no why mi ku na mi pfumelela mho vangani na hi ku kahlekahle na mi mi nga ta hi one one hi ku loko mo ta hi group a ni nge mi satisfy kahle hi ku se mi ta kokanela kokanela hi dokodela swi nga ha twiseki ni fanele ni khoma yini ni tshika yihi ma vo hayi va ringete ku no um hi ta kota whatsapp kunene hi mi byela ku hi ta hi ta ta rini hi va munghana swi endlisa ku yini i ve le bush lava ni foyinela va kusuka a bush a bush bakrish va ku um mi ri mi tshama kwini ku hayi mi ni tshama risinga loko mi lava ku hatla mi ni kuma mo fika mi ku a yi save mi ku hi lava ka ground yeli risinga ka golela ni ku loko mo vutisa sweswo mi ta ta mi ni kuma ku ri na problem a loko ku handzisa sweswo ku fona va le section a ku fona va le cream hi tata ene nhwelo yo phela i loko vona trend leyi nga ku ndlekeni vhela vhela va ku ems dokodela mi kona kaya na hanu ku sweswi yini le ntirhweni a mi lava ngopfu yini va ku heyi hina kahle kahle nhwanyeni loyi kahle kahle swi tikomba mi mi n'wi kombele swinene swo chavisa leswi na hina a hi tsakela ku lava ku swi vona kahle kahle no a mi nge ni bisi hi vavanuna va n'wina na hi ku leswi ni nga ta mi endla swona swi ta languteka ku e vanhu va n'wina a va ha ri nchumu mi ta chava no tlhela ka wanuna wa n'wina hi ku a a ni tirheki ku za va ni vitana xitirhi va ni vitana xitirhi reason yo karhi se va ku no um mi chayisa nkarhi muni ni ku etetloko ta va ni ririsini va ku hayi a ku na problem ma yi vona ku problem yi sungula kwihi ka van'wina vo teka tinjanganja um se ti le ku sunguleni ka ku navela munhu ka facebook hikuva a diziwini se ti ri ti lava ku ya ti ya twa leswi nga endla ku a za a diziwa i problem ya ku u fika u hlangana na munhu u kokakoka um swi se swi swi hetelela swi swi swi lidika sweswiwani um laha a va faneke va va tshamiseka makaya hi mhaka ya ku va va tekiwini ve le ku hlupheni ka n'wana wa vanhu ku va lava ku ya va ya twa and nxo ku vanhu lava vulavulaka swesweswo va lava ku ya va ya twa i vanhu lava va nga mindyangwini a va swi twi le kaya va lava ku ya va ya twa swa dokodela n'wana wa vanhu so mi ri yini n'wina vavanuna va kona a hi commenteni um loko ko va ku ri wena u kuma ku nsati wa wena u rhula ku ya a ya twa ku ri yini hi swona wa n'wi pfumelela a ya twa kumbexana um a hi khomenteni laha hansi hi twa kumbe ri yini because um vanhu se va busy na ku i xitirhi i xitirhi um va le ku xi themendheleni um maxitwana xo xi le ku ti themendheleni se mara mi ri yini hi lavo va lava ku ya va ya twa hi ku u suka laha a baleka laha hi tshama kona a a ri singa a hlangana na outy outy leyi wona ha tivana mina na yona va ri i vutivisivisi a baleka a ya ka sikhwinyana se a ni fonela a ri ka sikhwinyana hi vo eight a ku um hello dokodela ni lahlekini kidnapiwini a ni ku a ni ku tivi la ni nga kona a dropa foyini ivi vatswari va yena ni va foyinela ni ku sibongile u ri i lahlekini a nga na n'wina kumbe u ni huwisa na hambi a ku a nga na yini hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mijolo hi kombela mi subscribe chanel ya hina yi kota ku kula a hi ali hi yona number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla kambe a hi se kolwa ha lava van'wanyana vanhu va subscribe chanel ya hina yi kula hi laha ku nga heriki a hi hlanganeni nakambe hi wa vumune eh loko hi mi tisela episode ya Cynthia Mafenya ya part 4 ku nga episode leyi nga yi nga yo hetelela Eh, ku ta va ku ri ti-one wa vumune na madyambu hi eight o'clock hi mi tisela swona hi mhaka ku friday i good friday vanhu va ta va va ri busy na ku ya hala na hala hambileswi a lwaku emurhangeri wa tiko mara vanhu va ta va va ri busy ngopfu so a hi lavi ku kavanyeta vubizi bya n'wina hi ta mi tisela nongonoko hi wa vumune
Kyra Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu xikambelo xa HIV ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test vitamin bco secure removal implanent removal ear syringe antenatal care hi pfula hi musumbunuku ku fika ra vuntlhanu awara ya nhungu ni mixo ku fikela awara ya tsevu ni madyambu hi mugqivela sonta na tiholideyi hi pfula hi awara ya nhungu ni mixo ku fikela hi awara ya nharhu ni ndzenga vhakachela famasi kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 rhandzu bakery complex eka mudavula wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781 wa rhumela na email eka email address ya info at cairahealth.co.za kumbe u vhakela website ya hina eka www cairahealth.co.za caira health boutique pharmacy and clinic your health